to joma mano graduate the year 2012 2013 kibiro chiengo kapok ondiki koro gin gi hope we mondo apinja ni sama iwacho ni japuonj ma ikigi osekalo prang'wen gabich gi dire ma nosetieko uh, colleges magi lakini ok agiyudo thuolo mondo omi gipuonj e skunde mag uh, piny owachogi Eh, udhi timo negi lony nikech aneno ni ka- nikech japuonj mosebedo ma pok obedo e klas. Bino ka en competent ahinya ma bende koro kodhi e klas to odhi odhi odhi ginene. Odhi puonjo nyathi nikech gik moko bende oseloko nyaka e CBC gi pok otergi e training kose un gi mpango machalo nade. Eh, eh, in na kare wan gi jopuonja types ariyo Types ariyo. Mm. e kategori miwachono. Mm. Wan gi jopuonj mano train from colleges kapok ne CBC obiro, obiro. Mm. to pok ondikgi. Mano en kategori. Wan gi jopuonj mano train kaka P1 pok ondikgi but ne gidok e college kendo magi magi retrain mm -hmm. with diploma uh, at diploma level

Ma ok ok ne kodhi nyo nyithindo. Penja penja. Dra- Ket ok- sama ok- sama ok- idonjo ka kok ing'e the syllabus, idonjo ichako ti koro idonjo puonji puonji, ipuonjo to koro kidhi e training like uh, ionge gi skills ma puonjo nyathi ma bende koro syllabus ma sani ni. adamo ranyisi Mm. ni jopuonjwa duto mondiko e junior school Mhm. te nyaka sama wuoyeni Mm. none of them has trained under cbe Mhm.

for retooling. Tiene ya, retooling en mana nyisogi ni the new curriculum ni chal kama mm -hmm. to ok puonjgi puonjo mm -hmm. puonjo ma, ma, the basic mana gisome college ka still remains it's only adapting it to the new system mm -hmm. which is not very difficult to be done Mm. Ma, ma sama bende koro adwa mondo ang'e ni to koro nyithindo bende koro tieko skul gi sani nikech koro jok ma bende koro e college ng'ene rowere bende ywak ni koro tich bende onge mm. ero wuok e state house ker owacho ni gima odhi kuong tim idhi ndik jogo ma bende nok oyudo nok oyudo thuolo mar tiyo to nitiere ojende ma bende koro gi graduate ma bende koro gimbe gigombo ni mondo koro gitimre gi ande iket gi tich kendo ma to koro dhi keto nade no there's no problem with that onge tabu gi mano mm -hmm. gima timore ni ng'eyo ni the teaching force mm -hmm. is equally aging mm -hmm. sama so, teaching force is aging odwaro jopuonj matindo gi mondo donje system kamano mm -hmm. to sama notimore sama gi age tiye ni gi face out giritaya gidhi oko mm -hmm. iwinjo Moko bende samoro Nyasaye kawo ngimagi kapok otieko. Jogi biro bibiro replaced gi jogo ma graduate sa gima wadwa- gima wadwaro ni ng'ato ang'ata obed ni sama owuok e college to en gi geno ni ka wuok dhi e 2025 to katiyo higni adek oko by 2028 onego bed ni osendika mulo weye ni ng'ato ang'ata nyalo ndiki without any order. Ka onge order to ndi confusion. Ibono nga ng'ato nyalo siko ni kionge watni moro amora kata ng'ama nya mako badi tin geno ma ndiko onge kuomi. So at least ka sani koro nitiere some order ni first in first out mm -hmm. uh, or first out first in ah, ah, wan gi geno ni ng'ato ang'ata mo- motimo oh, somo kata to temo dhi e tiegruok mar puonj biro bedo gi geno ni ibiro miyi thuolo mar tich Mm.
Eh, nang'adi kacha adwa mondo mondo inyiswa nyisa gik ma bende koro noya godo ma bende koro japiny onongo bende ing'eyo eh, promises ma bende koro ker omiyo asewacho wach mar ndiko mar ndiko eh. first out first in

sama wakete sei tarik apar gabiriyo dwe mar abiriyo mokalo mm. iwinja mm. kanyo oa e state house ker nyoro yie ni higni ang'wen mijoketiga mm-hmm. inyalo duoke higni ariyo mm. dong mano again for us as teachers mano namba ariyo namba adek en ni jopuonj mapuonjo e special schools niga gimoro iluongo ni special sponsor allowance because of difficulties ma giandago sama gitiyono en ga 20000 per month TC ker nendo yie ne that 20000 be reviewed upwards
and on top of the salary on top of the salary ten pesa odhi malo mano is again on the, on the part of jopuonjo mapuonjo especially needs uh, special schools Namba adek, jopuonjgo mapuonjo special schools go nonenore ni gise stagnate, gise chung' e job groups for some time. Ker noyie ni idhi chorgi, idhi migi one job group ahead. Mano is again. Alongside that, wan gi jopuonj mapuonjo e regular schools magin be gisebudho e job groups achiel kuom ndalo

Namba namba ang'wen, ne nitiere gima iluongo ni seasonal paper number one of 2025. Mae en document ma kotere bunge

the education CS manyo ni kanyo mondo oger ogol a specific timeline ma gini dhi bedogo implemented ministry nyoro okwayo 60 days mondo migi but ker no order gi no okonyo migi 60 days 60 days ng'eny nomiyogi 45 days mondo gireview mano Ka mano otimore, obiro bedo gi framework, legal framework ma community based education operate go within the country. Mae biro miyo watego kaka unions mondo wang'e ni how do we deal with our members? Ere kaka wadeal gi stakeholders? How do we come in mondo wawach weche mag somo gi? maonge ruwruok kod chapni manyalo kelo uh, gik moko mok chop kare e weche mag somo mano is a plus on our side fifth ker nendo yie ni teachers being patriotic as they are will be given special place in running affairs mag puonj kod affairs mag this country Tiende niya, wan bende koro wan part of the professionals ma should be considered in any other entity of the government where an engagement of professionals may be required. A decision making.
There we are.
Mm. Koro wanya bedo e mesa ma ji te betie ma wago mbaka ma wacho ni gima kama kotim e yor tayo sirikal to pach jopuonj nyaka bi bed included koro adwa mondo awachi ni the wa state house uh, was more of a blessing to us and uh, for the first time in this room of this country ker mar kenya recognize the participation of jopuonj e issues ma governance kaka inyalo ta piny kaka wanyalo influence uh, the decision making and what I've mentioned kata mondo awachi ne we were humbled ne obwa kanyo gi mulo mathoth mogik mm. kaka ker ne owacho mo recognize ni jopuonj e joma ok nindi nikech nyithind ji mm-hmm. japuonj ok nyal nindo gi nyathi ng'ato dhi rem mm. ma mano bet wang'eyo ni other professions to ok dewo so give, give, having been cognizant at that level wan gi geno ni going forward weche duto mabiro wacho mareye weche mag somo weche mag tich is recognized gi the highest apex mm. matelo mar pinyni ma po nono ni gigo kotimore gigo miwacho ni umiu bang' eh, higni ariyo yes koro ka gigo mabende koro gik mabende kero owachano ni dhi timo dhi timore gigi ok owacho ni bang' higni ariyo hmm. gigi to ni kaka nwawuo kanyono mhm. nitie committees mosechako tich mhm. e committee go wan be wan e igi mhm. tino gima ibiro tim ka wan waonge iye wan e igigo Mbaka migowo wang'eyo, kama gino ochope wang'eyo. Mm. Moko gik mane morito ni ibiro powago, ni gima nowacho nucha koro ok nyal timore. Wan part of the roll out kaka gik bedo implemented. Migosi Obwan, ponono ne ma obedo mana mbaka. To un kaka jotelo jopuonje, eh, eh, ang'o madhi timore?
ok wadang' wati gi po nono mm. eh, nikech nyading'eny wano ka sirikal po nono ok nyal dhi bet nikech iwinjo eh. afana kwan wele piny kenya ka eh. uno ka weche go mbaka mag telo mag piny kenya ko dhi nyime ka mm. ng'ato kata ma koro wacho ogolo dhoge ka koro wuoyo kaeni inyalo luongo chieng' machielo ni gimwenje wacho cha daga ne kaka otimore mm. ni ni iwacho e wang' jowi mm. ka jopiny te winji weche golokore miriambo and weche nyalo chiena mm. to sama weche gi chiena eh. ng'ama bedo wacho kama chielo cha eh. en be gunya chiere yes yera mora pinja ne aneno kiwacho kacha ni sani koro kero wacho ni odhi ndiko ji adabo nikech chon cha ne ndiko ne 25000 yeah. ajopuonje to gisani to wacho ni dhi ndik double like 50000 teachers da en mapenyi ni ma nyiso ni uh, nok ma jopuonje osebedo e skunde kabisa
and by the way mm. nada wanawacho weche mag ndiko jopuonje mm. uh, mi wacho na en mana promotions mm -hmm. chorogoge ngas Chorogoge ngas. mag tich mm. emidhi tim dabu idhi midhi tim dabu yes. but ndiko uh.
ndiko mm. kata mana wachi ni wana kaka jopuonj kata kaka union mag jopuonj mm -hmm. particularly nat mako atele mana mondo awuoyie mm. wan waduok na sirikal uh, erokamano nikech ma sirikal ma nyaka ne piny kenya chakre mosendiko mosendiko jopuonj mosendiko jopuonj uh, igni igni uh, Ah, mana ka wanya kuram gajwang wada kao mana eh, break matin kabisa wadhi e weche mag wala kang waduogo to wadhi make maga ma waweno gonyo kuram gajwang makete mana e chunyna gi tv uh, eh, waduogo bang uh, eh, sama chuok Hi guys, ani luongo ni Dr. Zipio Hello. Kotha Jasigana, award winning storyteller. Raja Tela. To tarik aboro dwe mar apar gachiel abro bedo gi show miluongo ni Beauty Beyond Bra Series. Koro mano wabro time Kenya National Library Services. Akwayi ni mondo ichop kanyo kik ideki Uh, ka in gi nyalo donj e facebook kacha chande kata instagram irangaranga zp okoth ibiro neno gik maketo kanyo ero mondo imor godo chunyi wabiro ketonu gimoro amora about that show Hi, an iluonga ni dr zp okoth ma iluongo ni chuny onagi tv

mar Nate bade ma Kisumu kaachiel kod Nyanza Nyakoro Mugejwang'. Wan kande kaachiel kod David Obon ma bende koro osetemo leronwa ni to uh, Ker William Ruto no osingonegi eh, omiyogi singo machal nade Nyakoro Mugejwang' ma bende oselonwa kacha uh, migepe mopogore opogore kaachiel kod uh, uh, singo mabende jogo mabende koro uh, pok ondiki kuom higni buora especially jogo mabende koro hikni hikgi okalo prang'wen ga bich kadhi mbele bende koro nyiswa ni ker nowacho ni koro mage ma bende dhi mi kacho first priority mondo one ni ondigi maber kabisa no weka mabende koro nyiswa ni to ndiko ma jopuonj to chalo mm, nade mm, mm, mm. erokamano steve adama dogo wachno mm. adna wacho ni sirikal mar kenya kwanza ni e sirikal ma waseneno ka ndalo matin ma giserojo tich higni ariyo ma koro wakwano kawuono higni adek hmm. kondiko jopuonj mang'eny mogik nyakre piny Kenya chakre hmm. nyaka sama wuoyene sirikand Kenya Kwanza osendiko jopuonj alufu piero abiriyo ga auchiel alufu piero abiriyo ga auchiel hmm. to kendo sama nyo wawuo kanyono Ne wanwang'o uh, singo ni dhi ndik alufu piero ariyo gang'wen kendo tiende kwachopo Desemba mm -hmm. to wan gi jopuonj alufu mia achiel mosendiki mosendiki higni adek mar loch mar Kenya Kwanza mm -hmm. chien kacha sirikal mochienga mm -hmm. ne ndiko ji alufu abich higa ka higa Tiende niya, ji elfu mia achiel midhi ndik e higni adekgi kada wadhi gi trend machien kacha mm -hmm. to nyiso ni nwadhi dwaro higni piero ariyo higni piero ariyo mondo kochopo aluf mia achiel mhm. mondiki higni adek Mae donge en gima waduogo erokamano? Manyiso ni sirikand uh, William Ruto ni okonyo jopuonj e yor andike. Osekonyo jo, yor mar ndiko jopuonj. Mm -hmm. Kendo ne giwacho ni the next financial year mm -hmm. gidhi ndiko another 20,000 ma by the time wadhi e yiero mar piny Kenya 2027 wuon wango ka jopuonj mosendiki gi sirikal ma Kenya Kwanza gin alufu mia achiel kod piero ariyo. mano ko mano kata kendo jopuonj gi gin jopuonj ma matiye kanye matiye junior school mano kiweyo jopuonj mapuonj e primary mhm. mabende osendiki alongside that number nyiso ni ndiko ma jopuonj ni is now uh, something momi priority mhm. in by, by this government mm -hmm. ikwenya kwaduok ni ero kamano mumano nyaka wawachi mm -hmm. ndi wana mna wachi kiyiena mm -hmm. en isu mar junior school kendo apane mae gima nyo samoro nyo mako wang' ji mm. nyoro kanyo wan ka ker kanyo wabedo gi gwenyruok gi gi union moro ma nyawadwa cha mm. Eh. Ok ing'eyo ni ka Kenya Kwanza nokawo loch to yudo ka nitiere ruogruok e weche mag CBC ni. Niwacho ni nyithindo koa e grade mar auchiel gibodhi e junior school. Junior school ibiro ket kanye? Mhm.
Jomagi madhi puonjo. Jo- Jogo madhi puonjogi.
Mae nochuno ker mar piny Kenya migosi Samuel Samuel Ruto. mondo mi ochak a, an independent uh, commission mano luongo ni presidential working party on education reforms mano otelo gi professor rafael munavu professor rafael munavu en ng'ama ong'e weche mag somo gi to komiti noting'o a lot of expatriates and technocrats e weche mag somo e piny kenya ka mane chopo alufu mia achiel gi wiye. Jogi nowuotho e piny Kenya kachoko pach jopiny kaka gigi ne nyalo tim. Unions ma be nyoro limo ker nyorogo kamoting'owa be nomi thuolo mondo ogol pachgi. Jonyuol, civil society, mede fraternity kaka un, faith organizations Dwe nogolo pachgi ma ji ne noyiere ni mondo mi wa implement junior school e yo man kare junior school obed domicile e primary schools oketgi e primary schools ma ne en chenro mar somo manyien ma ne ne jopiny kenya ne koikorego koro en gima nyaka ne bi gi, gi changamoto gi challenges mane obiro gogo. Jopuonj ne tin, facilities ne ok oromo. But as time goes by, wachako appreciate the gains ma waseyudo nyaka ne junior schools bed domicile primary school. Mano koro mbaka moko ok doge sani. Mhm. Ji koro dhi mbele ka nyithindo e kos higa ma wuoyene ma higa mokwongo ma nyithindo gi dhi timo e penj mar JSS. Kenya Junior mm. Schools Education Assessment KJSEA. Sama ma dhi timore iwinjo ka jomoko nyono wacho mono Koro wachak wakawo junior school ni wateri e senior e secondary school mondo igolgi ka eh. Mano nyo okelo gwenyruok malich miwuoro. Kena mana dwa akwa ng'wono ne ker ni nyo wadwa luoko lepa mochido e mbele ne. Mm. Ee, nyo wang'iso joga ni pachgi nok nyalo neno the light of the day. Tena mata wach kendo ka ni unions mane Kenya gi KNUT, KUPET, KUSNET, perhaps it only two unions most interact gi CB, CBE. manyalo timo nende kadipo notho kawuono ma en knut matelie to kod kusnet jokupet you know, mensogi ka mm. pok on puonjo cbc kamoro amora sadwan gi 13 years mm, podi gidhi no cbc next year ka nyithindo gidhi senior school e grade 10 pok gineno and yet pod giwuoyo ni mondo cbc ni mondo migi gin pok gineno nyaka piny chakre wan gi enough experiences jopuonjwa mapuonjo e primary schools adwa maduok ngero kamano giseka thuologi makende mondo gikony gi jowadgi mi jondik e junior school mondo gi Gijiw somo e junior school mondo chop kare. Ginen adier gi paro ma nyaka ker nyoro gol wacho nyoro ni jopuonj e ng'ama ok nindi ndege nyathi ng'ato. Pare jopuonj mar primary ni jo overlap mondo gidhi gipuonj learning areas mantie junior school kata obedo ni gibedo ok gibedo assigned officially mondo gipuonj kuro to nikech nitie gina mondo nyithindo go odhi odhi bed somo kuro to ok puonjgi to gintie mwalo koni. Hmm. Mae en dongruok machako wachi ni ok wadog chien kendo ka season paper number one of 2025 okadhi bunge eka ji none ni gima wacho ni en gima chal nade. Ipani uh, uh, riwruok mag Upeto ywak nang'o? Ang'o miyo gin kod ok gin winjruok e ok paro?
gin sincere Mm. gin gima gidwaro ni mondo jopuonj mapuonjo e junior school mondo obed members gi Mhm. Eh? ok dang' nyiso ni gin ma gi- gin ma ging'e puonjo zaidi ma ging'e- gin ma ging'e puonjo zaidi Mwenye puonjo nyithindo, nyithindo gi pod tindo. And again, wana mana wachi. Donge kiwacho ne koro nyithindo gi odonje lony mamalo, koro joka manyalo handle. Lony mamalo mapok gin pok mapok gineno. Lony mamalo, lony mamalo mapok gin pok gineno. Mm. Lony mamalo gi gisetene kanye? For 13 years, nyaka ne CBC kel, basa iluongo ni competence based education ni. Kel. KNUT osebedo ka interact with this system. And now awacho nawacho chien kacha mm. kadipo ni timo neno mar cbe tachung' ka to ng'ama chielo bochung' ka mako machielo cha akia gende giwacho ang'o sani an nitiere studio mar onagi tv ka mm. anya timo nendu steve ka wuok oko ka mm. ni nende alimo jokonagi ka and nabet e studio malaria mpaka no nyaka nene mm. abet e sofa tago mbaka gi jowuoyi gi nyiri mm. motegno weche mag fwambogi mm. ok kamano kamano iparo ng'a pok obiro ga dang' wacho ni nong'e wuonjo lad onge mm. that is the same experience ma wacho ni nat nigi enough experience gi cbe iwinja mm-hmm. be ting'eyo ni cbe ni wana support as a union ing'eno miyo education bedo accessible to even to the poor or the poorest onge fees michulo e junior school nyithindo dine dhi e senior school ikore kwa jonyuolgi fees magi mwana wadage onge fees michulo ka kech ka gidhi malo kocha to koro kacha chule fees mm.
tema joka dwaro joka nigi pesa joka nigi pesa mano wakwero gene onge pesa mibiro miu mm. nyithindo nyithindo bang'e kujo dhier we wapuonje kanyo gipuonje wapuonje nono wadong'e puonje nyithindo nono iwinjo ma nyama joka dwaro members ma gin jopuonj kata gidwaro fees ma nyalo biro chulo
Mok ni nitiere telo moro milaro ka kata mana
telo moro molaro ka.
Telo ken me, members. Mm. Members. Mm -hmm. Jopuonj puonj junior school gi. Mondo bed gi joge gi. Mm -hmm. Ing'e gima gima timore ka? Mm -hmm. Ing'eyo ni there's no way going forward. Ma jopuonjwa ma puonjo junior school under the leadership of the heads of institution ma wan go gi. Mm. mabiro subscribe another union mane gima joka, joka kedo ne Masri jok mapuonjo JSS gi nyaka report mana kuom they will have to report to us mm. because we must protect their interest to mane ma joko joko seneno ni kokadh season of paper number 1 or 2025 mm. to gin uruchi gi uruchi gi gi choka choka be berbere mm. uruchi gi raba ma, ma rucho inkcha mm. mongo gi white out gionge mm. e gima nyo githi jwago kacha kamano gitel issues of interest must, must support the learning of the learning and teaching of our children gin githi jwago membership e mbele ker
gin giywago membership very, very unfortunate unu ywago weche somo mano en mm.
tie niya mm. ng'ama ok nindi ne nyathi ng'ato en japuonj man members mag jonat awacho ang'o kendo
ah, oh, mana kie mondo apenj aneno ka ute un jopuonj kendo puonjo mana nyithindo ang'o ma mondo mondo ubed kaka uwinjru ka jogo mabende koro nie sekta achiel mag, mag, mag weche somo ing'eyo mm.
ni wan kiwinjo kata nyingwa mm. iluongi giluongi nat knut eh. nat en full en ang'o hmm. en kenya national union of teachers iwinjo kama wacho ni wan jomoko keto tenge adhi kuom jomoko wul nying jomoko ka ah, wula nying jomoko ka eh? gin gi sipesi fa ni gin gin joma jomo jomoko tiende gin gin okelgi mondo gibi kel ruogruok gi gwenyruok e weche mag somo e piny kenya ka ing'e ni knuti nochak 1957 kapok Kenya oyudo loch. Moro cha to chak 1999. Ere riwruok ma jopuonj mochung' gi tok motegno mar joweche mag somo e piny Kenya ka kok en KNUT.
Seche moko ineno ng'iyo kaka seche moko koko bende riwruok ng'iyo welfare mag mag jopuonje to ka we gi mano gi maybe uh, midhiero ma bende ukale janyuol ma bende seche moko pok obedo kaachiel kod chere gi lony masani ma nyasani bende nyisi CBC. Anjo kipake kabisa inyalo nyiso janyuol nang'o? mm. cbc mm. e kama koro piny orieyo te ok kata kenya mm. ng'ama ok ong'eyo kia kiaya mm -hmm. dhi e pinje mosedhi mbele e yore mag dongruok somo en cbc cbc ni miyo nyithindo empowerment ma beyond formal learning ginya dak e pinyni ka gidak giwegi kata kata kontiyo gi tich kendo steve adam awach, awachi ni kata ka mantie kodu kaeni ka ng'eyou unyo modhi sikul e yo motegno perhaps system manusome ema nok cbc mm. but the gimutimo sani is mm. cbc oriented ma cbc oriented, ma CBC oriented. Uh -huh. eh? You are doing your own uh, businesses out of the experience of uh, education manutimo chien kacha. And uh, you're perfecting it. Bedi nung'eyo ni chon ji nong'eyo ga ni ni ni TV stations ne gin mana mainstream ma ji ong'eyo ka. Mm. But already you are fitting the space. And you're, you're fitting squarely.

Ang'o kendo? Ma ok CBC. Ma ma Makala Steve, Steve James. Ji ado ni chieng' moro ka ka wer gi serious engagement eh to waluongu as role models. waboro gero kamano. Yes. Mm. You must give that space so that so that children will. And by the way, I don't know whether you people visited uh, the music festivals. Mhm. the drama festivals yeah, we did. Mm.
you did mm. be ineno kata ni joko okelo new class of computer mantie nyaka media mm. the class manjo media nitie ma nyithindo timo mm. gikopo gino kuom jomage kokun mm -hmm. de mano cbc mm, ah, mano cbc koro jonyuolwa kik luor mm -hmm. ni cbc is a threat uh, ne the future ma nyithindo mm -hmm. kata wan jopuonj mawuoyo kae kwana nyithindo Then don't need system ni. Then yeah, any more one be wa proof of. Mm. Mm.
Erokamano maduong' ahinya, erokamano maduong' ahinya uh, ah, kapod wadhi mbele kacha nyakoro mga jwang' kamoro amora mitiro wan kande kaachiel kod uh, migosi David Obwana bende koro wago kod mbaka kandi e weche ma bende ochung' ne weche mag somo go nyakoro mga jwang' omiyo pod mada mede kete e chunyona gi TV kende nyakoro mga jwang'. Ah, nitiere schools moko ma bende kata kineno ok gin e kiwango ma bende nie schools mago mag town kende kata bende ka wana ka CBC bende dhi mbele. Nitiere skunde ok rom ma kende ma to nyalo wacho tang' iyudo ka bende koro nitiere nyithindo moko ma bende koro gin under privilege. Mm. Uh, that is a big challenge mm. uh, in society. Mm. And I think uh, all stakeholders must just come up and one can address those challenges. It is true ni wan gi sikunde moko ma ok ni ok gin well endowed in terms of resources in terms of accessibility tena mondo akwa ni the cdf through our members of parliament ni gi put enough resources mondo kuondogo oting're malo nade mondo awachi ni ing'eyo ni cbc ni omiyo resources mang'eny mm. koro chopo e kor gwenge mm -hmm. ki nyithi sikul mapuonjo cbc go sirikal oro pesa gi e sikunde go mm. koro kunde sikunde go koro at least gineno some new developments in those schools uh, uh, i think uh, going forward onego bwa ne ne ere kaka obedo gi eh, master plan kaka wanyalo ting'o sikundwa ma, ma under privilege gi oting'e malo it is true mm. it is something that onego goye mbaka eh onego goye mbaka gi stakeholders duto wane kaka sikundego oting'e malo Alafu bende uh, nitie gima bende koro chando jonyuol kandi especially bende ka koro jonyuol dwa mondo orwak nyithindgi e skul to awinjo kiwacho kacha ni nono uh, moro ka wabedo kode kani aka jatelo jopuonje eh, mabende mochung' ne uh, uh, weche mag somo Kisumu kaachiel kod aluora mar nyiso ni to uh, onego bed ni nyathi ichulo gimoro kodonjo e skul
not, not at all Mm. nyathi ok chul gimoro e skul Mm. somo mar primary gi somo mar, mar, mar junior school en nono and even up to secondary school day en nono nikech wan gi ywak ka yudo ka jonyuol moko wacho ni nitiere skunde moko mag mana gin mag eh, sirikal lakini mondo mi ite nyathini ka nyaka ichul siling alufu apar gi wiye mano is unfortunate mm. to ah. cases ay lagi se winjo man unfortunately and uh, none has been resting with my, my office mm -hmm. in fact jonyuol pok gimana mana wachi mm -hmm. jonyuol kane giwachi mm -hmm. kapok giringo oko gik manya gi oruko kejo bang' somo mm -hmm. kata waginya biro irwa mm -hmm. tanawachiel japuonj wach ma kama wachore to en ok en gima nie chik e, ka utime donge onego we time
Yo nyathi nyaka nyiew loka mare nyaka nyiew. To mm.
sa, samoro gima kelo ma mm. en uh, yudo ka sirikal ok okelo pesa matimo gimoro e schools mm -hmm. to nyithindo nyaka nong'e space mondo odonji mm -hmm. en adier ni steve idong kite nyathini sikul tinonga nyithindo moko bedo e desk gi lokas to koro moro ibet e lo ma sama ma samoro nyalo nyalo miyo wacho ni ah an mi nyathina anya anya nyiera desk mondo obedie mano yiene mondo mondo obedie iwinjo to ok en gima en gima ok onego otimre nikech sirikal onego bed ni kelo gige sikul koro on the other side on, on the other side sirikal be pok otimo maber ahinya ona wachi pok gimiyo sikundwa gi resources and facilities moromo mondo mi kik kik jonyuol donje fukugi kachaka tero gimoro e sikul however ka dipo ni jonyuol o- participate at your desk i think it is, it is a one off thing ok inyal nyiewo desk tam ka tam mm. mano ok nyal timore ok inyal nyiewo desk higa ka higa mm. ok nyal timore yes mm. koro to ka en gima uh, the board of management parents wacho ni yawa wan gi momithino gi kik bede lo en gima biro as a result of ka jonyuol osego mbaka mowinjore through public participation kapo ni ng'ato puonjo manya bugore kende kani koro nyieuru gini nyieuru gini mano onge chike mm. mm.
Erokamano odong' anya koro mga jwang' wang'i kapo ni wan kante gi ote moro amora ma bende otudore kaachiel koda chenro machalo koda kamandi wan kante kaachiel kod ote wan gi ja jadero wacho ni waneno chenro ne winjo wa- wa makare kabisa erokamano wan kande gi uh, felix wacho ni en be en e chenro asante sana kuom kete kandie wan gi Emi Emi Kosgei bende wacho ni en kende asante sana kuom kete ka Nyakrongo Ojwang' ah, medo um, mana kete kende kapok watieko Nyakrongo Ojwang' pod wan kande kaachiel kod migosi David Obuono bende wan godo kandi iwinjo kuwacho kacha maber kabisa ni oya limo ker kendo lemo mabende gia godo State House kanyo koro jwanga pande bende osenyiso kande achiel kachiel e, eh, kapok watieko yie mondo akaw thuolo makende mondo ami ponono ni kacha gi wach mabende idwa nyiso jopiny Eh, kapok wadhi kanyo to bende David Obuono weche mag siasa gi ponono ni nitiere lemo moro ma idwaro.
weche mag siasa mar piny Kenya eh. Sani jopuonj omiya tich atiyo hmm. atiyo nege kendo sama wuoyeni hmm. tam warumo mm. wadok e yiero chak higa manyien mm. koro an gima dakwa jopuonj ma kisumo e alwora ma nyanza ni kane wakawo tijni higa aluf ariyo gi pariyo gachiel oduonde wang'eyo ni union mano ni nosetho mm. sasa sirikal mokalono notiyo marach mogik mm. To wadwa ka duogo Nyasaye erokamano nyaka ne wachak tiyo ma jopuonjwa bende recognize our abilities. Gisesiro moromo, wasewuotho kodgi e ler, wasetiyo yo man kare. Wabiro kwayo ni ka sa ochopo ma wadok e debe, to gima dimiwa thuolo mondo wamed eh, wamed eh, tayogi kuom ndalo mabiro mbelego but on the other side ada mondo akwa uh, sirikendewa wan sirikal ariyo ma county governments to, National. to go national ada mondo awachi ni sirikal mar county government ma siaya gava, county government ma Homa Bay, county government ma Migori, county government ma Kisii. Awacho county government ang'wen. Ang'wen. Siaya, Kisii, Homa Bay, Migori. County governments go osetemo kabisa ywayo jopuonj machiegni kodgi. Aduogo ne giro kamano. Be ding'e ni wuoth manyo wadhi e Nairobi ni hmm. kaka jotelo mag NAT kata unions mag piny Kenya hmm. County government ma kwanogo oseromo gi jopuonjgi at their levels.
To county nini dak iwachi? Kisumu. County mok aluongo nyingigo, Eh, adwa kwayogi. eh. Ging'e ni jopuonj are part of their citizenry. Jopuonj konyogi e tayo e wechegi mag dongruok e counties ma giayego. gilose thuolo makende wan ok wan kode gi lweny giluongowa wagoye mbaka on of governance wagoye mbaka kaka da wateg somo e sikundewa ing'eyo ni ecd sikunde mag nasari miluongo ni early years education mm. centers Over 80% of them were domiciled in primary schools. Majowa emotelie. Mm. To yudo thuolo mondo go mbaka gi sirikende moko luongo nyingigo osebedo kere got mararie. Wan kaka jopuonj kaka jatelo jomotelo jopuonj piny Kisumu ka wadwa mondo kwa county governments moko luongo nyingigo lo thuolo makende gi recognize our presence because wame nwago nigi mana kura to wabe wan weg weg county gi onge sama wasela tuge lweny mwasewacho ni wagore kodgi onge lo mwalaro kodgi onge kama wasewache ni gikosonwa gima wawacho ni giluongo mondo go mbaka mondo nyithindo ma mane county wagi ofil ni gin be gin part of the county governments matiyogi.
Ok seche moko pok oduong' aduong'a. Ni seche moko urito mondo luongu lakini ing'e ni nitiere duong'o. Sponono ni ni union ni jopuonje moko chako. Hata mana wacho nje wan gi mm. annual general meeting. Mm. ma kisumu city branch e kadibo kara buor adama da wache mm. kadwa kero kamano ne deputy governor ma kisumu his excellency the deputy governor dr matthews owili nene obiro e functionwa Kene nosirowa kaka kaka deputy governor. Iwinjo?
ma Kisumu. Kendo en to osewuotho kodwa, osewuotho kodwa. Ting'eno ok en wuon sirikal. Mm. En ok en wuon sirikal. Iwinjo? Wacho ni gavana ema okuoth kodu. Ah, pok aluongo nying ng'ato.
Koso wacho ni tend kich ma okuot. Ah, pok awuotho, pok aluongo nying ng'ato. Awa- Awacha awacha ni sirikal ma kaunti ariyo mok aluongo nyingigo Mm. ong'eyo ni jopuonj. Mhm. Bing'e ni sani kidhi kidhi Homa Bay kuom ranyisi, Mm. the governor's advisor on matters education and the secretary nato Homa Bay County. Mm. Secretary nato Homa Bay County. Kichene mong'e weche mag puonj. Mane en. Mm.
Mag somo.
To kecha kidhiye boards and municipalities minje governor Homa Bay create. Mm. inongo ka members of those boards jopuonj moko nie igi nie igi wan gi sumo ka wan wan joneno machimo motim neno ni kombe kinde moko ne wabedo e county government moro mano is not a, one thing, was something more wanyalo appreciate and be wanyalo mudho mudho wala e ot is something we must say it we are part of this county mm. and must be involved in the governance of this county Ka ng'ato ok dwarore ni watimo ne ang'o momiyo ok odwarwa? Jopuonj mag Kisumo ka nokosa ang'o?
Mok ginyal bedo e sirkal. Mwa wano kanyal bedo e sirkal kata kamigo mbaka mag sirkal. Ka inje leadership ma this county dhi neno ker Nairobi dweche mokadho ka. Jopuonj kata achiel moluongo kata achiel ne onge. To Josea ka nodhi leadership ma jopuonj ma Siaya nodhi Joma be ka nodhi, lesi ma be ne nodhi. Jokisi ka njo dhi. Kamano. Wan Kisumu kae ema jopuonj ok de, ok dewe. Ne wakoso ne ng'ato ang'o Kisumu ka? Jopuonj ma Kisumu nokoso ne ng'ato ang'o? Wakawo lop ng'ato wadhigo. To wabe sikunde ma wan kaegi, wapuonje puonja maber kendo we, we, are, we are delivering. Kata king'iyo in terms of ranking, in terms of performance, Kisumu has been leading from the past and even now. To ko jobo jama telo kame goyo mbaka to wan wan ucho go winyo masuya ni ji nosekadho ka. Ai bwana ko biye gimo timre bwana. Ipane ang'o ma kelo ma? Gima kelo mano jomo dwaro go mong'eyo. Nikech wato, mm. waka duong' wacho to waseduong'o. Mm-hmm. Bro duong'o to waseduong'o. Mang'eny.
Mm-hmm. Kendo pok wolo, kata kata anyala kata dok duong'o. Mm-hmm. Because we have that right. Women leaders.

To in obuon maka. Ni ni penye ni penye na banya dwaro gimoro. Eh. Ang'o ma dwaro kaka kasa ochup? Eh, na penji ma. Eh. Mondo japiny japiny. Eh, anya onego anya anya dwaro lakini sani pora wajo jopuonj. Eh. Puonj jo miatija tiyo. Mm. Iwinjo. Sama tiyo ne nyaka los bridges not walls matero gi to the leadership mar county government and the national government. Mm -hmm. E gima timogi. iwinja mm -hmm. mondo jopuonj mondo wang'e space in this governance mar the county government and the national government, and the national government. wacho kaegi ana madwok erokamano ne members of parliament moko moseneno ni jopuonj are serious guys monego bed involved in their leadership mheshimiwa rosa akinyi buyu MP Kisumu West constituency. A very good example mwenye ng'ato ne okopi. Akene keje ni nenja puonj. Mheshimiwa Dr. Joshua Odongo Uron, MP Kisumu Central, onego okopi nikech kipani keje nenja puonj. Magi are two MPs in Kisumu kama branch na kama kaka the branches mamoko. Mm. Ma we are proud of. Ma, teachers. Uh, MPs ma bende kwano gi gimbe gin uh, gi uh, gidwaro mar bedo governor ma Kisumu uh, e yiero mabiro manyien manyiso ni jopuonj un uchung' gi ji ariyogi.
jo as at as, as at now sama wawuoyo ne mm. jowariyogi mm. oluongowa e issues ma gitimo e weche mag somo wawa kodgi mbaka gisomo paro irwa wabosomo paro irgi gik moro ma gitime constituency gi gi make sure ni wantie one part of them iwinjo gima gibotoro chien kanyo ha? mondo olalo mwana kadhi kwa chope Manyiso ni projects ma seche moko Kisumu County ya timoga we- e weche mag somo gi gik moko machalo kama, unupo mana notimgi kok bedo involved.
seche moko iwinjo ni nitiere uh, food distribution for learners, learners. in mm. ECD. Mm. Even nama news godhiambo kidok odi. Tini wang to antie. Kata ngage ni monego kata ngage monego beji ujo puyo motigi go maber. Kenyo mago jogewa. Mm. Wan go kodhi kar wan jopuonj. Sani go sirikal osemanyo resources okelonu. Mondo miyo nyithindo chiemo, upuongo nyithindo. Mm. As a union, wadam no jiwu mutigi gima ber mondo nyithindo oyud the better services out of resources mumiu. Mm. Wan manya ngiso gi.
To unu poka jopuonje jopuonje kuom ah, wan wan wan news. Wan wan yie jiya ka. wesimo wawarie mwachogo mm. kata sani nitiere distribution of, of checks ne the university and, and, and colleges mi dhi tim kisumu west constituency mm. already an in invitation mondo adhi
ibed part mar abed part of that that that that ceremony ama a witness ne adier nyithindo nomi check mondo dhi universities and, and colleges and we, at the same time federal be wang'isigi komi funds to mondo idhi somgo please we need the value for that money mm -hmm. we need that value to be given back to the society ok mi pesa mondo idhi walo kuzo dhi som kitieko dugi serve, serve the community mondo wane the value for having you for having supported you mm -hmm. iwinjo mano gima wan wadwaro wan gima dok kanyo be onge if anything one one one we are focusing on how this county and our counties can become better mm -hmm. iwinjo
Awinji ma nyisi ni ka yudi maber en ni uh, weche mag somo mag Kisumu County uh, bende eh, eh, okang' ma bende usekete no en ni usetemo gi tekreu ma ok useyudo sir eh, sirikal ma, ma county.
Ka nitie Mm. to very minimal. O- Kata weche mag andike mag jopuonj bende o- onge kaka gikonyo gue.
Kaka ndike government nego jopuonjgi through the Public Service Board. Mm. Hmm? Donge? Mm. Gitimo gigo kendgi kuro. Gitiyo gi kendgi. Giluongo jopuonjgo for induction kendgi. Onge ng'ama nitie mainstream other, other sector kaka wan. Mm. Ma be iluongo ni in bende kibiro ka. Koro wuoye gi jopuonjgi. Wase recruit gi. we're not, we're not sending them to the field. How do you expect them to behave a pub catcher? Mm-hmm. Nobody invites us. It is very unfortunate. Mage jogewa. Mage nyithindewa, mage mage nyithindewa, moko gin eh, nyiminewa, moko gin eh, mine mwadakgo. Moko bok okelo nyithindewa, gin wachewa

oseyie ndiko MOU gi KNUT mondo mi jopuonjgi obed members mag KNUT. Mm -hmm. Because they, they, they realize ni japuonj nyaka belong gi duol ma gigoye mbaka. Duol no nyalo miyo gibed gi a shaped mind and a shaped way of behaving as professionals. kun moko gi nikech ok luongwa kuma igoye mbaka hmm. paro no konya miyo gi idhi miyo gi idhi go ko ko ndara kaka un kuno ngo thuolo kaka un jo media urudhi kamoro amora hmm. ng'is gi uru ni nje wan kata wawacho gigo hmm. mondo ginene ka ka they can have a change of heart jopuonje ywak wago nduru
Ah, mana kamano nyakorom gajwang ah, wakaw thum makende magone erokamano maduong' anyo kuom kete mana e chuny onagi tv kanyo korom gajwang Ah, kama bende wakelo ni kacha weche motenore kaachiel koda somo winjo kaka bende migosi david obuona owuok kanyo korom gajwang wanyisowa gigo ma bende koro ah, lokruok ma bende koro dhi bedo e sekta no mar puonj korom gajwang omiyo med mana kete kanyo Eh, wago erokamano duong' ahinya. Ah, sani koro nyalo nyiso eh, jogo ma bende koro dhi e weche mag tiegruok ni koro gidhi adhi nikech ing'eni bende ji ne lalo ah, eh, lalo eh, eh, mijing'o kata mana bedo kod mamor mar kawo weche mag somogi nikech kaka neno kaka bende andiko ne chando ji mang'eny kabisa.
Mm. Mm. Abro abro na wach ni Mm. jo- jo- nyithindo makosana odhi e colleges Mm. ti- chu- kik chunygi tho Kik chunygi tho.
nikech koro Mm. wabiro bedo gi geno Mhm. ni bang' ndalo ma kama Ah, that- that- that the framework ma- is now being worked on Mhm. bang' ndalo ma kama ka ng'ato wuok e college Mhm. to en as- en aswad nobiro bidhi ang'o ibiro ndike Ibiro ndike. Eh, to bende nikech nasewacho be chien kacha ni the teaching force sani is equally aging mm -hmm. ji retire mang'eny mm -hmm. to sama, sama ji retire joma ipod nigi mapod noko ema donjo mm -hmm. eh.
Ah, ko kamano ero kamano duong' ahinya kuom gajwang' kamoro amora mitira ka thuno makende mago ni ero kamano maduong' ahinya kuom kete mana e chunywa na gi tv chakre wachake nyaka koda sani ero kamano ne japicha mara mumo kaachiel kod felix kaachiel kod bende uh, uh, midusa mar chenro ni iluongo ni nelson mandela okore mond timo matek mondo omiyo chenro no chop ni kamoro amora mantiere achiel kachiel kawuok e studio mag Chunjo Nagi TV nyaka romo join kamoro amora mantiere eh, kaachiel koda Uh, wendo wa mawan godo sido kandi because David Obonero kama ndonga anya kum chopo erokamano baba eh, mor kabisa erokamano eh, asante sana yeah. uh, mane tai channel ya Nan Steve James nyakonyoro nyuwano ritu masani nyakangoro mkanyo kendo odichieng mabiro bani